suzuzi lawa wa be mo me let you last time i check o ti won wa kin wa ge pe amu wa iva iku ba be nu wa yi wa ge pe amu wa ngwa lawa

I have nothing here. I have nothing. One thing no here. Man of God. As far as we go, no word. We go no word on no way. Master. Ekele na yin ma wo. Yin ando ye gbiyan you ni social media. Eri ma. Ko to ade no. Eri ma na ri gbe be ni. Iku so na da fi yan fi ya. Man of God, we are people no dey gbe.

una go na you know me pa and no where this ma make sense and wa try wa change the way of wa it's very very important you sort of boy i mean wa ewi ne ma wa ta people e te ma ni bu da me hin wa wo but they just see am well abeg ni na ya ma mi ni ya ma ya mi ya na me nwa adu awa na wa me nwa you guys should stop topic no se zan wana topic eh eh eh ni ante jackie sula ba meze ni yawe ni yawe gbi oku no ma return bra price no rongo do no yawe bo wi no we record jackie sula e no e mo tan wa han yon na make bli ona re ona do gbe defense ona re na gbe defense ona re na gbe defense ona attack ona gbe defense ona attack ona gbe defense then boy gain well with all these things tin are you going to want we are doing now

for some to fifty years old women were behaving like they can't other young young girls on that one wikia that should be ashamed of yourself oh no makpolo gura waya me you wanna big babes a year grandmothers you guys have daughters who are who are mature no more we are no we are no we are who are the one

na sa guy sharon the same thing will also go to each and every one of you out there i'm talking in my own, my own, my own mind that i hold you on the memory you understand so nobody give me soon anybody wa hold am the same thing now oga this person oya o should be should be no be one man work mo fall out for this person but wa wa ladiyan even wa wa different ni wa ni kẹrù.

you dey europe you dey plan to relocate to ireland first of all you go get money wey you go take rent house if you reach ireland you see how you do there na say na gbona lọrọ well when me dey from germany dey come italy i dey germany when i pay agent for italy two thousand seven hundred eh, seven hundred twenty euro for two bedroom both the the paid na everything i send that transfer for your account na na germany i still dey when i transfer am for Italy for Verona as I reach Italy carry me go the house the man wey say he scared the house he no dey give extra neri he no dey give black na so he just take give money I come still dey start start to dey stay hotel the from there dey look for house hotel wey I say na kiwani agolowa and inside that hotel na there for dey do my live video then because I prepared I get plan A I get plan B I get plan C to plan Z. Plan A, I wan rent house. As I come, plan A no work. I switch to plan B. If I no come see house now, as I reach, they no give me house. What is the next thing? I need to hold money for hand so that I go fit lodge for hotel. Me, I no go dey trace teacher, dey sleep trace teacher. Like person wey gog. You dey feel so? So in life as a man, you must get plan. When, especially when you carry children waka, you must get plan. How can you imagine? So you take reach island, na one year don dey now. Na street

call office you understand with this your okay this your comment make i reply you with this your comment because i let me reply this comment my number i wan write my number for the comments matter matter on ground i wan write my number for you now through the comment section you understand my number now because i no fit pin my number i pin this account there

That's my number. I, I reply you on the comment section. So on the comment section, you see my reply, you see my phone number there. You understand? And from one for one, you dey Europe for decades of years, you get passport for Europe. Now you dey relocate, they go Ireland. you dey relocate to go island with your family english speaking country oga you no know say if you reach island you must rent house you no get anybody for island abi you wan go shop aduro your aduro house for island and no gree make you still do live video for inside i no understand this animal at your age who were you now honore ghana you be like those burkina faso people for abroad you dey italy egbemawo oyewela island

who put you for the game of politics because as when him call Iranomigo you begin to dey paro jealousy wan kpai you man wey dey jealous like woman because as when him call Iranomigo no wan mow you decamp from from PDP to APC who you really APC you are not relevant you are not relevant everybody wey dey the APC wey dey broadcast where dem for dey broadcast you don see anyone dey broadcast for street apart from you and drama for am all the apc media the media people wey dey broadcast for apc wey dey campaign for apc dey all sat sit down in their room during their campaign go reach mama joy wey native daughter wey native daughter wife inside im kitchen there with im with im beauty camera na that one for still dey do im own as local as she is she still get way for dey do live video you wey say you be educated animal educated born fool wey you be na street you dey carry even you go beer parlour dey do live video say you dey campaign oswald we are going to flog you we are going to slash you we are going to flog you ashawo wey you put for house wey dey sleep around on top of you no get shame the only pikin wey you get for lagos dey do yahoo dey do fraud

This life na so e be. Na so this life be. You see, better people people wey don first even contribute dem go still contribute again people wey don first contribute

Share this video, guys. If I come back, I'll put down for one woman body with two. One can put down for one woman body with two.

me wey no get document i get house and drop of am me wey no get paper for abroad i get house you wey get passport you no get house i see wetin i take pass you you wey say you dey work for company you dey work for company for years for abroad wọn wá oyè zozo kí n yàrá social media zozo yẹrẹ eh, the highland na you go oga you no fit rent house for highland you no fit dey see two bedroom you no fit rent two bedroom for highland

children wey be wey make this be one school for belle uwe uwe uwe big bedside iku andrew uwe uwe dodgy bedside you dodge him bedside you go dey talk spit go full all your all your lips go full of spit very dirty man they no dey see better cloth for your body dry winter they no go see better cloth for your body summer they no go see better cloth for your body wetin be your wey you wan go take wear wey you wan even take wear better clothes wey dem take see you say you be man you dress like you dress with native matured wey dem wan take see am you dey know you see better food for body you don eat food when you take eat the food for the past eight years wey i don know you na i never see you with better food na so vino vino vino vino na you drink for all italy for all your life you drink vino vino you go dey smell you and morokino

we sit down men men sit down men wey mouth me efeyi uh, eh, this guy bobi zwason bobi zwason wey dey for belgium bin holland na he do all of us gada dey dey chair wey we sit down you waka come and iye boyi

okay then eh, people still dey there wey still dey get am i get friend wey be say i give control wey take enter island na me give am control when i dey dey this italy so i give am control wey the, wey the woman take enter island as he enter as we dey speak no be day before yesterday be three days ago na me and him talk me and the woman talk the woman don get house he don rent house the woman get passport get mali he don carry house don rent house for for island there na na na person put am through you understand na connection how far na person dey come island abeg if you help am look for house money dey owó dey e help am look for as e dey come e pay the na the woman dey till now for island there we no work we no work many man you don tey for this abroad you no get connection you no get control you no fit make connection wá sí island wá kí ni wọn asoso kí wọn street me i come here i come this italy for this social media wey i dey so now i talk say i'm look for house o person give me control for here for live video here woman wey dey watch me wey be my fans e call me after my live video say dem get two bedroom wey dem wey dey live for for for near for brescia under brescia me i go carry dem don relocate go uk last last no give me the house o the husband discourage the woman no give me the house you understand you know yamma yazuzu and that zuzu na now zuzu na pay me for inside shatter car cab up and down at the end of the day no give me the house. I no still mind. I move on. Life goes on. I start the hustle. I change plan. As a man, you need to be very smart. I change plan. Now Verona, Verona, Brescia, I do under Veneto and uh, Lubadia. And those two, two, no, those two regions for the look for house. I go Lubadia, I look for, I still go this uh, Milan. I go look for house, no way. My Ghana, I move to Roma. I come up for North, sharp, sharp. I come Roma. Now for come see house. No be I come this one. Now I come this one. Wake no my yellow again, but na Europe all of us dey. From Verona, where I for pool for ground, where I for do everything. I have to come rent house for for Roma. I go dey from Roma here.

you dey abroad you no get sense you can never wise again oga just dey turn dey go for street with your face like wey look like a chimpanzee children wey pass lapadosa come europe yesterday wey erosion pack all of us come we don fresh fresh dude very soon i wan come be the shege fathers for abroad very soon now we wan turn shege fathers because all the shege fathers dey don dey old so no dey die for inside sef you your dey there you no be shege you no be she you no be shegun you we wan we wan dey open to zoo ah the house wey you say you build for nigeria hand dey touch ceiling hand dey touch roof hand dey touch roof can go and sit down there o do agu me gbon you no dey fear adumo fún ma wá mú ẹ you dey talk to a whole king agwa bẹ you agbo ẹgbẹ náà lọ́wọ́ rẹ at your age no get sense for you to sit down and take sense from my words common sense you no get you go come here dey dey dey dey laugh you get one pikin for nigeria make get one for nigeria since how many years we don dey abroad you no dey born for here you talk to me anyhow you don born the woman wey you put for house you don born e don born for you woman wey you marry for house for you for for for whether na you at twelve na you dey the the the dublin sef she don born for you ikpekus no dey work no be prophetess grace no be born six children so you know no carry am go nigeria no get document make you go do ivf

You no dey shame. Pé o wá gbọ́n. You really not answer. I that you feel me boy. As I also give you small now, just dey cry dey go. I no answer you again. I just just still pinch you small now. Just dey cry, dey go. I no go still answer you again. Not in two years time. I don't know where you still exist again. You know, see me, I don't know whether you exist because you are useless man. I don't see you. Now you they look me because you know say I dey important to you. That's why they always they watch me. Me, I don't they watch you. You are a fool, idiot. Get out of my platform, bloody civilian.

the man get level for palace i i go drag am with some chiefs come out for palace you understand all those land grabbers wey still dey inside palace you understand the land grabbers wey some chiefs dey use for palace na god na punish the man paul ajayi na be him name paul ajayi